קודם א גרויסן שקויעך פארן קומען מיט מיך אויף די דזשערני פון די סעווען פרינסיפלס אוו סוקסעס, די פידבעק וואס איך האב באקומען אין די לעצטע פאר טעג איז געווען זייער זייער שטארק, מענטשן האבן מיר דערציילט וויאזוי זיי האבן אפגעשריבן גאולס וויאזוי ס'האט זיי געהאלפן געוויסע פון די סעווען פרינסיפלס אויף סוקסעס, און וזה שכרי מכל עמלי, דאס האב איך הנאה צו זען, דאס געבט מיר חיזוק אנצוגיין צו ברענגען נאך וועליעבל קאנטענט. און אדרבה, דו האסט עפעס וואס דו וואס האט דיך געהאלפן די סעווען פרינסיפלס אויף סוקסעס, ריפליי צו די אימעיל, לאמיך וויסן, קאמענט, לאמיך וויסן וויאזוי עס האט דיך געהאלפן. יעצט וויל איך נעמען א מינוט און רעדן וועגן די. אפשענס אינקאם פאנדעישאן קורס און וועגן די טווענטי פייוו הונדרעט מאנטלי אינקאם גאול וואס אונז האמיר מיט אפשענס. מענטשן פרעגן, וויאזוי ארבעט עס? איז עס פאר מיר? איז עס נישט פאר מיר? אונז האמיר יעצט א נייע אפערטוניטי. ס'ענדיגט זיך טו טאוזנט און טווענטי טו למספרם און ס'פאנגט זיך אן טו טאוזנט און טווענטי טרי וואס יעדע מאל וואס ס'איז דא א געוויסע השכלה א געוויסע התחדשות געט עס נאך א אפערטוניטי פאר א מענטש צו טראכטן וואס בין איך אנגעקומען אין די לעצטע צוועלף חדשים, וואס וויל איך גיין אין די נעקסטע צוועלף חדשים, און דא רעדט מען בעיקר ווען מ'רעדט פון אפשענס אינקאם, האבן געוויסע פעסיוו אינקאם דורך אפשען סטרעטעדזשיס וכו' וכו'. טראכט אריין ביי דיר, וויפיל גאולס האסטו געהאט אנפאנג צוויי טויזנט צוואַנציק, וויפיל ביסטו עקטשולי אנגעקומען? ביסטו עפעס אנגעקומען? שרייב עס אפ, סעלעברעיט, אקעי? נישט פלעין אקעי נעקסט, זייער אסאך מענטשן, נעקסט, נעקסט, נעקסט, סעלעברעיט, נעם א מינוט און סעלעברעיט עס, נאכדעם שרייב אפ וואס איז דיין גאול פאר טו טאוזענט און טווענטי טרי, וואס ווילסטו אנקומען, און אויב איז דאס געווען איינע פון דיינע גאולס וואס דו האסט שוין א לאנגע צייט געהאט, צו קריעיטן פעסיוו אינקאם דורך אפשענס אדער דורך. עני וועג וויאזוי ס'קען זיין? איז אפשר דאס א גוטע אפערטוניטי פאר דיר? די אפשענס אינקאם קלעס וואס אין סארנמער איז געמאכט געווארן פאר טאטעל טאטעל ביגינערס מינינג די ווייסט גארנישט די פאנגסט אן פין יעצט אין די ווילסט פארשטיין וויאזוי ארבעט די אפשענס מארקעט וויאזוי ארבעט די סטאק מארקעט וויאזוי קען איך דזשענערעטן אינקאם דורכן אריינלייגן ווייניג צייט יעדע וואך אלטימעטלי ווילאנג מען טרעינט זיך דארף מען אריינלייגן צייט צו טרעינען, אבער איינמאל מען האט זיך געענדיגט טרעינען דארף מען נישט אריינלייגן אזוי אזוי אזוי סאך צייט צו קענען מצליח זיין בעזר השם אין די אפשענס מארקעט, און דאס איז ספעסיפיקלי וואס די יסודות פון אפשענס אינקאם קלעס קורס איז געמאכט פאר, מענטשן וואס זענען טאטעל קאמפליט בעגינערס, אז דו האסט שוין יא עקספיריענס, דו פארשטייסט וויאזוי ס'ארבעט אבער דו זעסט נישט אז דו קומסט אן צו די הצלחה וואס דו וואלסט ווען געוואלט אנקומען, אז דו זעסט אז דו האסט שוין אסאך מאל פרובירט און דו ביסט דורכגעפאלן, ס'איז דיר נישט געגאנגען, אפשר פאר דיר איז געמאכט געווארן די טווענטי פייוו הונדערט מאנטלי אינקאם גאול, וואס דארטן וועסטו קענען וואטשן, מאניטערן, זען וויאזוי איך טו עס, און דאס קענען נעמען פון דעם אינספירעישאן און זען וויאזוי דאס קען ארבעטן פאר דיר אויך. פוש עס נישט אוועק. מ'האט גערעדט וועגן דעסיזשן מעיקינג, איינס פון די פרינציפלס, יא, מאך א דעסיזשן, אויב דו זעסט אז דאס איז פאר דיר, גיי פאר עס יעצט, פאנג יעצט אן צו גיין, ווייל ביפאר יו נאו איט איז דורך נאך א יאר, נאך צוועלף חדשים, און דעמאלטס וועסטו טראכטן אוי ס'איז דורך געגאנגען מיט גארנישט וואס וויל איך ווייטער, אקעי סאו נעם יעצט עדווענטעדזש פון עס, און לכבוד דעם וואס איך מאך יעצט די ווידיאו האב איך עקסטענדעד די

עט חיים עקסטין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, כ'ווינטש דיר אן אז דער אייבישטער זאל דיך העלפן אז די קומענדיגע צוועלף חדשים זאלסטו נאר מוסיף והולך זיין, ארויף גיין מער און מער און מער ברחניות בגשמיות מיט אסאך פרנסה מיט אסאך שפע.